Atsembua bi a nna Comfort Zone Deliverance Services a ebutu ba no mpakyɛw eh, nnwuma kuo no ne kɛseɛ paa no ɛwɔ ɛyɛ atsem eh, eh, Dubai, Dubai, eh, Dubai, eh, Dubai, eh, Dubai ɛhɔ deɛ ebutu ba no Ghana ha deɛ eh, bua bi a A1 mepakyɛw Livingstone Junction ɛhɔ na Comfort Zone Deliverance Services a ɛbusua yɛbɛdi nkɔmmɔ kakra. Enti mpakyɛw, ka kyerɛ obi na obi nso nka nkyerɛ obi na obi nso nka nkyerɛ obi. Ɛsi yɛdi nkɔmmɔ adwuma adwuma mmerɛ so nie. Aba, mepakyɛw me nua bɛrima. Ɛyɛ, aba, ɛmeda. Mepakyɛw ɛnɛ, meda abɛfo ntontontinta afidie no so. DJ Bingu Tiee Akwe Guitar Camera Check Bra ma ka se no. Nana Ayim Boadu wɔ fie a Enti mpakyɛw me kɔ studio bi Na afei yɛdi nkɔmmɔ Simma edu pɛpɛɛpɛ Wonim motor twi pa a woyɛ motor rider deɛ a Comfort Zone Deliverance Services Ɛwɔ Akyem Akwatia AY But Dubai na yebutu o aba. Bra pɛni me ma wakye. Yea me nua.
Na na mpacho wo te sɛɛ. Aah ɔbɔ adeɛ no afa mu. Yɛda ɔbɔ adeɛ ase. Code phone zone delivery services ɛɛh ɛnɛ nso yɛhyia. Yeah yeah yeah. Na menim sɛ biribi biara nso bɛhyɛ yie kama kama paa. Saa saa. Ɛɛh menim sɛ ɛnɛ yɛtwetwe nkɔmmɔ ɛde afa ɛyɛ motor riders. Na deɛ adwumakuo no ankasankasa no, anɔpa yi deɛ, mɛma wakɔ aba na mama wakye de aba Fresh kasafidie yi so, na atiefoɔ ne adɔfoɔ nyinaa atie w'anodisɛm a wowɔ de ma yɛn anɔpa yi. Alright, meda wo ase paa ne akwanya a wode ama yɛn. Sɛdeɛ wobɔɔ din no ara, Nana Ayim. Nana Ayim. Yes, ɛna wɔn a wɔtie nso, yɛda wɔn ase paa. Nice one, Nana Ayim.
Yeah, eh.
Comfort Zone Delivery Services yɛwɔ Dubai anaasɛ adwumakuo no ankasa wɔ Dubai. Okay. Na mpaninfoɔ no baako na yɛama no aba Ghana na wabɛbɛdu Akyemboa dua anaasɛ Akwatia Livingstone Junction a ɛwɔ Asaman kwan no so, Abrɔsan fitaa no a ɛwɔ hɔ no ano. Okay. Na ne tenten ne tiatia ara ne sɛ yɛpɛ motor riders, obiara a ɔnim motor ka. Saa o.
Yɛka no saa nso a, ɛnyɛ sɛ ebia obi a ɔnim moto ka nso ɔyi skills, no, but wonim moto ka, aha, sɛ wonim moto ka nko ara deɛ a, wonim ka, ɛnyɛ ne skills na yɛhwɛ, aha, na ɛne sɛn, saa nkorɔfoɔ yi, sɛ yɛn nsa ka wɔn anaasɛ wɔwɔ ɔpɛ pa sɛ wɔpɛ sɛ wɔtu kwan kɔ Dubai man mu anaasɛ ɛɛ abrokyire, Kɔyɛ delivery services anaasɛ delivery adwuma ha. Sɛ yɛmfa wei nkɔ ha, yɛmfa wei nkɔ ha, yɛmfa wei nkɔma wei. Na kyerɛ sɛ nnipa no nim moto twi nko ara deɛ a. Yes, wohu sɛ ɛɛ wɔn wɔn hɔ no nte sɛ yɛn ha. Ɛɛ wɔn live lifestyle bi kyerɛ sɛ ɔwɔ ne dɛm koraa a. na wɔaɔda adeɛ, ebia supermarket anaasɛ mall anaa restaurant ɛhɛn na kyerɛ sɛ wo rider no aba yes nti delivery ɛɛ comfort zone delivery services ɛna ɛyɛ company no a wo rider no sɛ wofiri ha a wokɔsi wɔn nsam na. Ɔmo ne wɔn ayɛ adwuma so ahu ahaa nti sɛ wonim moto ka anaasɛ woyɛ ade wɔ moto ka deɛ a wonni problem ɛnhyɛ da nyɛ qualification dendeenden nea aka no bɛyɛ wo passport ɛna Ghana card yi ara anaasɛ passport picture sɛ wate aseɛ ɛna nhyehyɛɛ kakra a ɛwɔ ho so ahu. Nhyehyɛɛ no bi ne sɛn? Ok, ɛɛ nhyehyɛɛ no bi ne sɛ, sesei no ewiase ayɛ hu nti nnipa ngye nnipa ndi. Nokwasɛm. Aha. Nti mebɛka kyerɛ wo sɛ ok me nua, ɛɛ akwae connections yɛ akwae, fa sika ma me na ebia menyɛ nneɛma ma wo na mema wo kɔ a, ebia wo tirim bɛyɛ wo naa. Ɛneɛ nokorɛ ni. Nti nhyehyɛɛ a company no de aba anaasɛ yɛde ato kwan mu ne sɛ ok, wowɔ pɛ pa no, wo qualify sɛ ɔbɛkɔ. Sika a ɛwɔ ho no anaasɛ nea yɛregye wo no, mɛmfa mmɛhyɛ me nsa. Ebia na madi mpo. Medi na mamfa wo ankɔ a, sɛ maha wo. Na mmom no, ɛɛ, yɛpɛ sɛ adansedie ba ho. Enti bra na kɔmpani no ne wo yɛmfa sika no nto bank. Ɛyɛ Obia Commercial Bank a ɛwɔ Obia Nkadia ha. Ɛwɔ company no din mu anaa wo a wo din ni? Me ne wo mmienu.
Company no din mpo deɛ sɛdeɛ ne yɛ afa. But wo a wo pɛ sɛ wo kɔ no, wo a wo ne me anaasɛ wo a wo ne company no din mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara bɛnya gyidie. Nti sika no seesei no sɛ yɛde kɔto a, ɛyɛ wo wo dea, ɛyɛ company no nso dea. Sɛ wo ate aseɛ? Yɛmpɛ sɛ yɛn nso yɛbɛyɛ

Yɛ comfort zone wɔ hɔ. Okay. Na mmom ɛda bank.
Okay. Sɛ yɛyɛ wo visa anaasɛ wo biribiara na visa de ba na yɛde ma wo a, ansa na wo ne ne nyinaa asan akɔ bank hɔ na woakɔ kyerɛ wɔn sɛ oh ampa adeɛ no ɛyɛ true, biribi akɔ true. Nti ɛsɛ sika no ɛwɔ. Mo nyi ma comfort zone no. Okay.
Mpakyɛw wate aseɛ? Mate aseɛ paa. Ahaa. Mate aseɛ paa.
Yɛmpɛ sɛ.
Watu watu bi abɛba ɛna nkurɔfoɔ nso twa nkurɔfoɔ nti na yɛ yɛayɛ ne saa no sɛ wɛho nti sɛ wohwɛ sɛ neɛ teɛ no a kurudu biara ni yɛyɛ process no anaasɛ yɛ starte visa wei no a ɛndu one month nanso yɛhyɛ wo one month because yɛnim sɛ anaa yɛwɔ awerɛhyɛm sɛ ɛndu hweepe kwataa one month na wo nsa aka ɔma yɛyɛ ama ɔmo nyinaa. After one week two weeks obi a ɔkɔ Dubai biara nim sɛ Dubai visa ɛnkyɛ saa after one week two weeks na wo nsa ka but yɛmpɛ sɛ ɛbi a yɛbɛhyɛ wo bɔ bi na akɔ ɛsɛ sɛ nti yɛse one month one month no so na ɛbi a yɛyɛ na anyɛ yie anaasɛ sei a because ɛyɛ agreement a yɛne wo ato nti no ɛna yɛse ɛneɛ wobɛtumi akɔ bank hɔ back na kyerɛ sɛ wakɔ akɔ akɔto wo sika. Na package no ankasa no nea ɛwɔ mu nie, ɛyɛ two years work permit, okay two years work permit, two years work permit, ɛno sɛ wonya du Dubai hɔ nom a two years work permit.

Fresh FM, so ate aseɛ.
Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, yɛbɛma wo data, free data, yes. Deɛ ɛtɔ so ebio, wokɔduru hɔ nom a, wo starte adwuma, wobɛyɛ dɛ na woanya baabi ada. Nti company no sɛ for wo first two to three months no, yɛma wo accommodation, baabi a wobɛda. yɛde rema wo no. For first two to three months. Two to three months. Aha, yɛde rema wo accommodation. Mm. Na ɛno na ɛte saa because wobɛyɛ moto no yɛbɛ train wo kakra. Mm-hmm. So ahu na wagye wo license. So ahu aha UAE license aha na wayɛ medical nti na ɛno no yɛafa no sɛ okay wobɛyɛ saa process no ebi ana wo start adwuma a sika ɛba nti no ɛno deɛ company no bɛma wo baabi ayɛ dɛn ada.

Ɛyɛ dɛ adwuma nkoaa na sika no so saa ɛhɛn. Ɔn sɛ delivery service no me nkyerɛ mu kakra a ɛyɛ order sɛ obi atɔ adeɛ na wo kɔ fa ɛna company no so akyerɛ sɛ ɛdɛ biaa na ɛsɛ wo nya minimum order bi ɛnyɛ wo na wo kɔ hwehwɛ order no ɛyɛ company no ɛyɛ software company no na ɛde ba wo phone no so sɛ oh obi atɔ adeɛ wɔ ha nti kɔ fa firi ɛɛ restaurant wei na fa kɔ ha. Enti pɛ minimum order no a company no de bɛma wo in a day no, wokeka bɔ mu a bɛdu a month a, ɛyɛ fifteen thousand to twenty five thousand. Except wo a woka sɛ menyɛ, mabrɛ, anaa me me order wei deɛ menyɛ. Ɛnneɛ ɛnneɛ adwuma yi mu ɔdɛ. Ɛmu ɔdɛ.
Mm, Ɛmu because ɔdɛ. amount no ɛnneɛ ntom sɛ wonya bɛyɛ Yaa three years na wo anaa two years no na wo wo kita sika bebree a wode bɛ fie yes ɛdan kura na wopɛ sɛ osi a wobɛtumi asi dan yes bebree adwuma kura no mu ɔdɛ ɛmu ɔdɛ in fact sɛ wo wo ni mi oh adɛ sɛ deal wei anka ɛnyɛ gya bi mu a hmm anka me nfa me ho ngye mu ɛno ka sɛ me nipa no a anaa sɛ panin na ofi Dubai bae no mhm wa ne ma twe bɛyɛ two ɔbɛyɛ ɔdɔ years nie mhm ansa na me me de no aba down hmm. Sɛ wate aseɛ. Bɛyɛ two years nie me nka ndaadaa wo. Yes ɔde toa yes ɔde toa na mede ato ha ɔde toa na mede ato ha two years after na mede no aba down. The last week koraa yɛ ba ha yɛ ba fresh fm ha kaa yɛ ankasa ha nti ɛyɛ genuine deal ɛna wohwɛ you see sɛ wo doubt a. Adeɛ a mekaa ne sɛ wan na Ghana ha ɔyɛ visa ma wo na ɔka kyerɛ wo sɛ mɛmma me one cedi koraa, yɛmfa sika no nto baabi safe na mewie wo biribiara ansa na wode me sika, wan na ɛyɛ? Ɛno kyerɛ the genuinity of bill no a ɛda hɔ no. Sɛ wate aseɛ? Meaa yɛ ayɛ deɛ sika nyɛ biribiara, ɛnyɛ one week oo, three days oo, two weeks oo, wo visa no, wo documents yɛ ready a, afei. Bɛsɛ ne yɛnkɔ kɔ bank ne kɔ yi sika no ma yɛn ɛno ano no but wate aseɛ ahaa esi wei ɛyɛ Dubai adwuma no aben nyɛ aben na wokɔ duru hɔ na me kɔ pɛ adwuma no obi ɔwɔ Dubai bia betumi afrɛ me nnɛ sɛ ɔnhwɛ comfort zone anaasɛ Talabat sisi a me kɛ kura wowɔ fun a wobɛtumi a ɛwɔ sɛ big company ɛwɔ hɔ a ɔmo yɛ sɛ adwuma yi. Sɛ wate ase a, ɔbompanyimfoɔ no baako na aba, waba abɛdu Ghana ha. Atumi aba atwe no abɛdu Akwati Aboa Dua Livingstone Junction. Me ntwa m'ano o, nkɔmmɔ no ɛdɛ, obi gu so a wotie, sɛdeɛ amanfoɔ gu so ɛfrɛfrɛ, meyɛ sure woanya message bebree, phone no deɛ nka ɛda me nkyɛn, bobɔ wo number no.

Seven zero. Seven zero. Six five. Six five. Six eight. Six eight. Aha. Alright. Ada number no yɛ Dubai deɛ no but Okay. wo deɛ wo frɛ wei a wo nsa bɛka yɛn Okay. anaa sɛ ɔpɛ nso a wo deɛ wo wo fu car ka sɛ woba Boadua Livingstone junction Mm. Abronsan white Mhm. ɛwɔ kwan no ho aa baabi a Ayim media anaa sɛ Ayim TV wɔ no TV no wɔ no aa aa. ɛhɔ aa na yɛwɔ Okay. saa Abronsan no mu aa na yɛwɔ. Enti no, deɛ mɛka ne sɛ, obi biara a ɔwɔ ɔpɛ pa sɛ ɔkɔ no, anaasɛ ɔnim motor ka, woyɛ ɔbaa ɔbarima o, yɛnni problem. Deɛ ɛhia ne wo passport, passport picture, ɛno ara na yɛbɛgye. Ɛna afei sika kakra wɔ ho. Sika a ɛwɔ ho no yɛ eleven thousand graham, that is Arab money. But me ne company no atwe ara aba abɛduru sɛ okay,

wobɛtua. Ɛno na meka sɛ yɛde bɛakɔto bank no. Aha, womfa nhyɛ me nsa koraa. So ate aseɛ? Aha. Ɛna ɛho paper sɛm yi ne wei no, ɛno nso yɛ kakraa bi. Ne nyinaa yɛde ka saa sixteen na yɛde akɔ akɔto hɔ. So ate aseɛ? Nti sika biara a meka yɛ yɛn nsa sahaa. Enti sɛ yɛyɛ biribiara wie a, na afei wɔakɔyi saa sika no ama yɛn. Na mmom no, kɔdu hɔ a, balance no a aka no, ɔhu sɛ yɛte three thousand five hundred firi eleven thousand dirham no mu a, ɛbɛka somewhere eh, seven thousand plus. Aha. Nti wokɔ a, woyɛ adwuma no, na company no retetew. Yes.

Abrɔsan white na obi wɔ hɔ na ɔse wohwɛ yi media anaasɛ comfort zone a yɛbɔ hɔ a na yɛmmoa wo kuro nyɛ ndui a na kyɛsɛ wakɔduru hɔ visa no nkyɛ ɔma yɛayɛ a nkyɛ after one week two weeks na ɛdɛm na wo nso
wokɔ deɛ ɛhia no plane ticket a kyɛsɛ wobɛtwa na kyɛsɛ Away back. Away back. Yes. Mɛda wo ase paa sɛ ɛnnɛ Rich Force eh, delivering. Comfort Zone. Comfort Zone delivering services ah, Comfort Zone delivering services na biribiara ayɛ kama. Enti abusua eh, woate eh, dwumakuo yi nka. Enti mepaatwɔw, bɔ mmɔden ara na fa wo ho hyɛ mu. W'anodisɛm korakora no na afei number no deɛ, yɛwie pɛ na w'aba hyɛ hɔ. Afei yɛatumi asɔre so yɛ berɛ na yɛde alesa. Alright, deɛ mede mɛtwa toɔ ne sɛ eh, deal wei mabrɛ ho paa ansa na abɛduru ha. According to mpanimfoɔ no, even wɔn a wɔwɔ Dubai hɔ no koraa no pɛ saa company no mu akɔyɛ adwuma a, ɛyɛ den. Ɛyɛ den. But mehu nnipa bi wɔ hɔ Okay. ɛna yɛ work it out ɛna aba. Seisei no Ghana ayɛ den. Nokwasɛm. Yes, nneɛma aboa ayɛ den, sikasɛm ayɛ den. Enti mɛsrɛ sɛ woyɛ aberanteɛ anaa ababaawa na wowɔ ahoɔden. Yɛn abusua a yɛde asɛmpa no de abrɛ wo sɛ woyɛ obi na wonim moto ka deɛ a wonni problem. Comfort Zone Delivery Service aba de ama wo. Ɛno nti no sɛ woyɛ obi no ne moto ka ho adeɛ a wonni problem. Mo nti na comfort zone delivery service ɛde ama ho. Wokɔ Dubai akɔ akɔyɛ adwuma no sɛ no nso wokɔ no yɛwɔ packages bebree ɛwɔ hɔ ɛde ma ɛno nti no wonni problem. Bra Livingstone Johnson, Bradua Livingstone Johnson na yɛdi nkɔmmɔ no yie na sɛ woba abom sɛ yes packages no ɛdɔɔso bebree. Packages no ebi ne two years resident visa yɛwɔ hɔ ɛde ma ho. Yɛsan so wɔ UAE bike license yɛn no nso kɔ comfort zone and delivery service a yɛwɔ sa packages yi de ba hɔ yɛsan so free bike with maintenance free bike with maintenance ɛwɔ comfort zone and delivery service a ɛwɔ dubai a yɛabɛbie branch no bi ɛwɔ akwatia boadua livingstone junction yɛsan so ɛwɔ free sim with monthly data ebi ma wɔ sim na every month biara no yɛmɛki sure sɛ o data no yɛbɛ na obi data no dɛm a day in and day out sɛ deɛ ɛwɔ mu nie na deɛ ɛyɛ dɛ nso nie sɛ woba comfort zone delivery service a the salary de bɛ ma wo no ɛyɛ fifteen thousand to.